ɛyɛ ɛɛ ayɛ su pɛ pɛ pɛ akonya ɛyɛ mɔ mɔ ɔntena ase kasa ɛgya na ɛɛ wei deɛ ɛɛ enyimire yi enyimire deɛ bɔkɔ masa meba yɛ abɔkɔ mi sɛ ɛɛ meba baa yi ni na kasa ne nyinaa ne sɛ wiase deɛ sɛ nyankopɔn ɔbɔ wa na wabɔ talent ne adwen ne adwuma a wobɛtumi ayɛ na mene meba no tena ase na wakɔ sukuu akɛseɛ akɛseɛ nyinaa awie Makɔpɔ ne tonic nyinaa. Kas kasa wɔ yɛ. Ah. Enti ɛbɛ a owie pɔ ne tonic no na ɛkɔ abayɛ sɛ pɔ ne tonic. Ɛyɛ fa. Pɔ ne tonic. Maame, maame, nyamutem na papa nka ha yɛ nyɛ saa wɔ ha o. Yɛ yɛ adwuma o. Ɛgya kasa. Ne nyinaa ne sɛ ɔsɔ ɔpɛ so osua mo adwuma yi bi. Enti na kyɛ sɛ mede ne baayɛ a na mede ne ba bɛto adwuma mu. Wa masa. Wobɛyɛ? Ah, ɔsɛ ɔbɛsua mu adwuma yi bi. Ah, N'ani gye kaa yɛ ho paa. Ah, ɛtumi ɛno Maame, adɛ gyina hɔ o. Oh. Ɛnyɛ sɛ woyɛ sɛ nadeɛ wɔ ha bebree ahwɛ ano apira ha. To bo asrate. Anti agya ne korakora nsɛ. Wode ne bi. Mede ne ba bɛsua adwuma. Saa ho. Ah, ah okay. Mate na eh shefo. Ah, Sɛnea papa ne ka no. Tɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔde awura yi ba bɛsua adwuma. Nti

Wɔn deɛ sɛ moanhwɛ yie a, ɛbɛwie asɛ na mo nnadeɛ, mo tools nyinaa, ɔtwe nyinaa bɛgu me mpa no ase de akɔma kɔndɛmfoɔ. Wɔn deɛ sɛdeɛ yɛntumi mfa no. Mobɛtumi afa no. Mobɛtumi afa no sɛ ɔyɛ ɔbaa yi deɛ. Why? Ɛti sika no. Menim so. Ɔbaa mɛtɔn wɔ asa. Mɛtumi afikisi yi. Mɛtɔn wɔ asa ɔde akɔma maame. Agya. Eh, sɛnea na meka no ɔhu sɛ eh, sɛbi adeɛ ɛsa so ɔhu na na yɛyɛ obi adwuma nso ɛpɛ sɛ yɛteɛ nsa firi ho nti nka fa ne kɔ akyena no ade no aba wae ɛti sɛ ka mehu sika na mobɛgyina oh. na ka mede aka ho ɛkyɛ me ma bi adeɛ asa mesrɛ wonya kwan bi amfa so na nka wonyene na nka me sɛsie adeɛ ntimi nyene sɛsie ɛsi maka kyɛw sɛ yɛnyina nka ne ofiri me so na ka masoma dwome Ada yɛ wɔn wɔte sɛ na wɔbɛpono ahyɛ yɛn. O dabi sɛ ɔbaa na me ne no teɛ saa no wohu sɛ ɔbaa deɛ ɔwɔ sɛ wɔde ne nsa yɛ biribi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a. Ana ma yɛate w'ase yɛkyerɛ sɛ adeɛ asa. Masa w'asɛm ka yɛ twintwan. Oh akyerɛ no ma ba wai. Monkɔ wode fa nneɛma no kɔ kyerɛ no na ade no aba wai. Fuji.

wofie he na ɛbaɛ wofie he wɔfo odufoɔ no bia fa no kɔe fa no kɔ sɛ papa no menim agya
papa yi nso nneɛma ayi ɛne watɔ nam a ne boɔ so ɔmia
ɔsɔ mu de wakɔ hɔ ne ɔmia hwan ɔmia hwan Hey! Papa yi wɔ nneɛma wɔ fie. Wei deɛ gu so mu gu. Kyɛfo! Na nneɛma wei deɛ bɛtumi. Nufo wei deɛ masa wei so nka yɛ melae o. Wei deɛ wei nso deɛ mu odu o. Ana obi di wa deɛ. Dabi na nka mefo so ame agye ne sɛ nka ɛnyɛ deɛ ba nka ɛbɛtete no. Saa. Ah, wei deɛ. Se! Bɛ laalae na. Ah, mate. Ya kura yi paa deɛ.

Awieeɛ mmerɛ mu Nyankopɔn de ama yɛn. Ɛdeɛ adɛn na wo pɛ a wo nya a, deɛ wo pɛ biaa wo bɛ nya. Hɛ! Ɛdeɛ na wo pɛ sɛ wo tene wɔ w'aso? Ɛdeɛ ahoheka na wo pɛ sɛ wo nya? Sɛ entertainment, football ho nsɛm, hɛ! Sini ho nsɛm, ɛdeɛ bɛn? Sɛ wo pɛ sɛ w'ani gye. na awerɛhoɔ kusinsin. Ma w'ani nye tɛm biara. Sɛ wopɛ sɛ w'ani gye, gye, gye na wohu sɛ yes w'ani agye wɔ abrabɔ mu deɛ a, onua hwɛ Grandpa One TV. Saa TV no na ne ɛboa me gyina ha yi, mewɔ hɔ bi. Mede m'afutuo system no yɛ dɛn? Mabɔ awura hɔ. Ah! Mabɔ awura hɔ. Enti me fansifoɔ nyinaa, wofiri adwuma ba, sɛ woadidi awie na sɛ woamee a, bɔ mmɔden ara na tena w'akonnwa mu, ka wo nan ayɛ dɛn? To so. Bɔwura YouTube abɔnten so. Mese sɛn? Bɔwura YouTube abɔnten so. Woduru hɔ no nso pɛ ɛɛ Grandpa One TV. Mese sɛn? Grandpa One TV. Wobɔwura hɔ nom a na wa subscribe. Wo subscribe wie yɛ a na wo hyɛ. Bɔ mmɔden a na hyɛ. Honhom kronkron no hyɛ ma obiara nya bi. Ɔtete pressure soɔ. Mese me ba mam sɛ bɛtete mo pressure so. Tɛ sɛ broken heart no. Nkurɔfoɔ afrɛ m sɛ yɛsɔ broken heart nyinaa so ate. Wote? Obiara bɔ awura sɛ ne prɛsɛ nyinaa so ate. Enti TV papa paa a ɔsɛ obehu na ne yɛ boa wɔ hɔ no. Grandpa One TV. Ne hyɛ ne subscribe. Grandpa One TV. Ɛdɛ bɔne.